Helo blant, uh, stori wreiddiol arall gan Twinkle sy'n gen i fan hyn. Uh, teitl y stori hon yw Y Lindisyn Nerfus. Roedd hi'n wanwyn yn yr ardd. Deorodd Luned Lindisyn o'i wy, a chropiodd ar ddeilen werdd fawr. Gwenodd yn hapus. Rydw i wrth fy modd mai Lindisyn ydw i, meddai, a dechreuodd fwyta ei deilen flasus. Y funud nesaf, hedfanodd buwch goch gota drosodd. Rydych chi'n lwcus iawn, meddai'r fuwch goch gota. Pan ddewch chi'n bili pala, bydd gennych adenydd fel fi. O, oh, mae hedfan yn edrych flinedig iawn, meddai Luned. Hoffwn i aros fel un disyn am byth. Peidiwch â phoeni, meddai'r fuwch goch gota. Mae cael adenydd yn wych. Gallwch chi stopio i orffwys pryd bynnag y dymunwch. Gwenodd Luned. Ond nid oedd hi'n teimlo'n siŵr. O, efallai un diwrnod, meddai hi. Daliodd ati i fwyta, a hedfanodd y fuwch goch gota i ffwrdd. Drannoeth, daeth Gwenynen draw. Rydych chi'n lwcus iawn, meddai'r Wenynen. Pan ddewch chi'n bili pala, byddwch chi'n yfed neithdar fel fi. Mm, dw i ddim yn credu byddaf yn hoffi neithdar, meddai Luned. Hoffwn i pe gallwn aros fel Lindisyn am byth. Peidiwch â phoeni, meddai'r wenynen. Mae yfed neithdar yn wych, mae hi mor flasus. Gwenodd Luned, ond nid oedd hi'n teimlo'n siŵr. Mm, efallai un diwrnod, meddai hi. Daliodd ati i fwyta, a hedfanodd y wenynen i ffwrdd. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, neidiodd ceiliog y rhedyn drosodd. Rydych chi'n lwcus iawn, meddai'r ceiliog y rhedyn. Pan ddewch yn Billy Pala, bydd gennych chwech oes fel fi. Ond rwy'n hoffi cael 16 coes, meddai Luned. Hoffwn pe gallwn ni aros fel Lindisyn am byth. Peidiwch â phoeni, meddai Ceiliog y Rhedyn, mae cael chwech oes yn wych. Mae hynny'n ddigon ar gyfer glanio ar y llawr. Gwenodd Luned. Ond nid oedd hi'n teimlo'n siwr. O, efallai un diwrnod, meddai hi. Daliodd ati i fwyta, a neidiodd ceiliog y rhedyn i ffwrdd. Bore dran oedd. Sylweddolodd Luned ei bod yn llawn. Meddyliodd am bopeth roedd ei ffrindiau wedi ddweud wrthi, a phenderfynodd bod yn ddewr. Efallai heddiw, meddai, wrth iddi newid ei hun yn grisalis. Arhosodd hi fel yna am lawer o ddyddiau, nes ei bod hi'n barod o'r diwedd i adael ei chrysalis. A dod yn Billy Pala. Archwiliodd Luned yr ardd, gan deimlo'n hapus ac yn falch o'i hadenydd newydd. Mae cael adenydd yn wych, meddai wrth iddi hedfan heibio'r fuwch goch gota. Ww, mae hyn yn flasus, meddai hi wrth y wynynnen, wrth iddyn nhw yfed, yfed neithdar gyda'i gilydd. Mae chwech oes yn ddigon, meddai Luned, wrth iddi lanio wrth ymyl ceiliog y rhedyn. Y noson honno, daeth i ar draws Lindisyn yn bwyta deilen werdd flasus. Rydych chi'n lwcus iawn, meddai Luned. Pan fyddwch chi wedi gorffen bwyta, byddwch chi'n dod yn bili pala fel fi. Gwenodd y lindisyn, ond nid oedd yn edrych yn siwr. Hoffwn pe gallen ni aros fel lindisyn am byth, meddai. Peidiwch â phoeni, meddai Luned. Roeddwn i wrth fy modd yn Lindisyn hefyd. Ond, ymddiried ynof, mae bod yn Billy Palan wych.